Una don my people from anywhere in the world wey dey take watch my video, I greet una. My name na Omobolanle Adedeji. I be your pidgin teacher for this data analytics matter. For this video, I wan quickly sama una how we fit take use if and if ifs for inside Excel and take do your analysis. If you never subscribe put for my channel, na di correct time be dis make you subscribe for my channel and no forget to click on di notification button so dat you go dey among di first set of pipo wey go dey see all di beta beta video wey I go dey sama una. And den no forget to comment, no forget to share am give pesin wey go need dis tin especially pipo wey be sey dem go understand pidgin pass for dis mata. Now, How we dey take use dis if? I don put equal sign. If you no know wetin I we dey I dey do with dis equal sign, na im be sey you dey new for dis excel and data analytics matter, sharpaly run go inside my channel, go watch all de video wey I don sama put for there, take dey explain many many things for new pipu wey wan start data analytics or new people wey just dey use excel. Now as I don use if now, um di equal sign I go come type if, press tab, e don ask us ask us sey logical test, na im be sey wetin I wan test, na I go come come here now select all dis thing wey dey under age, come tell am sey above thirty. Na im say I dey tell am say di tin wey you go test now be say you go test dis column wey dey for here, anyone wey dey above thirty o na im we dey find, come put comma, as I put comma now you see say dis tin don commot for here e don come to dis one now, e come dey ask us say if di tin o if is true o na im be say if e see above thirty wetin make e return am as go come tell am wetin dis um wetin him go do for dis above thirty I go come put dis sign no forget to put dis sign oh make I show you something if I no put the sign see am e don dey see am sey I wan do formula so you gats put the sign now den put am again kon do comma as i do comma you see sey dis tin now e don move again come here e kon dey ask me sey value equals na im be sey if e come dis tin oh e no see above thirty wetin make im do i go kon tell am wetin im go do i don put dat sign again kon put young na im be sey i don tell am sey dis tin oh you go test am oh anybody wey you see sey e dey above thirty call dem old, anybody wey no dey above thirty, call dem young, I con press enter now, e don put am here, see anybody wey their age dey thirty o and below, e don see dem as young, anybody wey con, wey e age don pass thirty, e don see dem as old na im be sey e don do am. Na so we dey take use if for dis data analytics matter. If you start your analysis, you go understand how you fit take use all dis thing. You go understand how important dis thing e dey. Now to ifs, you go start am again with equal sign, ifs. press tab. Dis if you dey take am test logic do logical test many logical test wey pass only one. For de first one wey we do now, only one e do and den e finish. For dis one now, e fit do many e fit test many logic for inside there. Now I go come come here, I go come do dis one now, come do sales man um dis dis job title, I go come put am equal to, put my sign. So I go come tell am sey if e see sales man oh, comma, e don ask me sey value o, if is true wetin make e return am to wetin make e e do, I go come put am come see promote na im be sey if you see anywhere wey you see sales man o, e go put for there sey make dem promote dem. I go come put comma. As I put comma, e don go logical test two. You see am so? I go come click dis thing again, highlight everything, tell am equal. If e equal um make we do another one. Okay okay make we do HR. Make we do HR. So if dis tin equal HR, wetin make e do? We go tell am sey um wetin make you tell am o? Tell am sey retain. As I put comma, e don jump go logical test three, you see as e dey go, you fit use am do as many as possible but make you no allow am dey too long so dat e no go confuse you sef wey you dey do am. For dis logical three now, I go come put make I do regional manager. Equals regional manager so you go come ask me say wetin make you do for regional manager wetin you fit do for manager oh okay so we go tell am say by christmas As to sey na Christmas season we dey, de con tell am sey make e buy regional manager Christmas hamper. I go test dis one, de last one again con come here.

Salary. You fit do as many as possible but for di sake of dis video I go stop for here now I go come press enter. As I press enter now e don show for here. So e don see sey anybody wey e write sales man e don see sey na promote see all di sales man. all of dem say promote um and den see am now e don do all di tin wey we ask am to do na so we dey take use if and ifs for inside data analytics mata no forget to subscribe put for my channel and den comment share I go see you for my next video bye.